Nihin hmunkhat i i hrawmṭi dingin Baibal caang kaa thimmi ka rel lai. A hmasa cem ah Genesis sawmthum le panga relnak hleiruknak ka rel lai. Genesis sawmthum le panga relnak hleiruknak khan tanglei ka rel lai. Bethel khua cun an i thawh i Efrat khua in thla nawn an si rih lio ah khin Rachel cu a nau ngan a fak i a zualhma ngaingai. Cu ti i a ngan a fah lioah cun nau hrawmtu nu nih khan, Na thinphang hlah, fapa na ngei ṭhan, a ti. Cun a thaw hmanung bik sinah cun a cah pah khin, Benonin run ti u, a ti. Asinain a pa nih cun Benjamin tiah a min cu a sak. Cun a bawmtu pakhat kan rel lai. Filipi Dalli cangli nakin tanglei ka rel lai. Filipi Dalli cangli nakin tanglei ka rel lai. Bawipa chung i nan nunnak ah khan i lawm zungzal ko u ti kan duh hna. I lawm ko u tiah ka nolh ṭhan rih ko lai. Mi vialte sinah nemnak tein va um u. Bawipa cu tuan ah a ra lai. Zeithil kong hmanh ah lungrethei in um hlah u. Thla nan camnak ah Bawipa cu nan herhmi kha hal u law nan hal tikah lunglawm tein hal zungzal u. Cun hleihnihnak in tanglei ah herhbau in um kha zeidah a lawh ti kha ka hngalh. Cun a hlei a hlut in ngaih kha zeidah a lawh ti zong kha ka hngalh. Cucaah khuazei hmanh ah zeitik can paoh ah ka paw a khim ah siseh, ka rawl a ṭam ah siseh, tam tuk ka ngeih ah siseh, tlawm tuk ka ngeih ah siseh, lungsi hnangam tein um kha ka thiam cang. Khrih nih ṭhawnnak a ka pekmi thawngin zeithil hmanh hung chuak hna selaw ka ton khawh ko hnga. Cathiang kan relmi kan dihlak ca Pathian i thlaw kan chuahpiak ko seh. Nihin khi kum thong hnu le kum kul le kum khat azar khatnak si i azar khatnak Sunday ah kan dihlak in kumpi kum khat chung thazang ilak dingin ka lungthin a um ngaimi cu thlachuah khi kawl i zuam ko hna u sih. Thluachuahte hi kawl i zuam ko hna u sih, hmuh i zuam ko hna u sih, ti hi nihin ah i ruahṭi ka duh. Khat le ka chim ahcun zumtu kan nun khi positive in kan zoh lo ahcun thluachuah hmuh a har tuk. Cucaah cun Pathian thluachuah khi a kawl hrimhrim kanmah nih kan kawl hau. Zeidang thil he khin aa lo lo. Vawlei kan nunnak ah kan zapi kan i fiang bantukin mi pakhat ṭhatnak hmuhnak in mi pakhat tlamtlin lonak hmuh a fawi deuh. Cucu keimah nun zong a si ko. Cucaah kan nunnak cungah Pathian ṭhatnak nakin kan nunnak harnak pakhat te a tlungmi nih khin a khuh tawn. Cucaah zumtu nun cu zaangfahnak tein Pathian ṭhatnak kawl hi a si ko ti chim ka duh ko. Pathian ṭhatnak, Pathian thluachuah, Pathian kan cung thilṭha a tuahmi kan kawl lo ahcun hmuh har tuk. David nih Sam chungah zeiti, Bawipa na sinah thil pakhat te lawng hal kan duh. Le pakhat te lawngah ti nain pathum in a ṭhen. Cu pakhat chungah cun a pakhatnak ah na thluachuah khi khuaruahhar ngaiin hmuh ka duh peng e ti. Nihin ki voidang Sunday hi aa lo ko tiah na ruah lai i a ṭha. Cu bantukin nihin cu a ka rak phanh bal lomi Sunday pathin a ka fanter dawk kaw na ti ṭhan ah khan cun aa lawngmi thil ah khan naa lawmh ning aa dang ko lai. Cucaah cun na nunnak ah khe David nih Bawipa na thluachuah khi khuaruahhar ngai i hmuhzia ka thiamter law a timi hi zumtu kan nun kan nunnak um cio seh ti ka duh. Kan ummi unau hna, kum thong hnih le kum kul hi minung lei kan tuk ahcun duh a nung lo ngai. A muichia ngai. La COVID-19 an ti i 19 a kah ti lo tu hi COVID-19 21 le kan phan cang. Nikum kum hmasa 19 December thla ah khan COVID zawtnak cu Taluk ram Wuhan in zapi theih si hmuh a rak si. le Tuluk ram a rak um ka lio ah khan America a phan lai i kanmah cio zong hi state at hum hna an tuah lai i leng kan sawh kho lai lo i riannak an khar lai i kan hmurna kan i huh lai ti khi kan mitthlam a cuang lo sihmanhselaw dusak a vun karh thluahmah tikah atu ah cun vawleipi ah America hi thi tam cem kan si A hnu cem i nihin ah John Hosking University nih cazin an chuahmi ah COVID-19 in vawleicung i a zawmi khi 84.8 million an um cang i million sawmriat le pali le point eight an zaw cang. A zawmi mu. A thimi khi 1.84 million an thi ti. tuak hmanh million pahnih dengmang na kon thi cu a tlawm lo ai cun US ah khin case kan tlai cu zawtnak a neimi kan dihlak in 20 million kan um 20.5 mung cun a thimi hi America tu khi tingthum le thongsong ah kan phan ke ruh a si Le kanmah Texas ah khin a zawmi khi 1.79 million kan um i Texas dah thimi khi thong kul le thong riat le zanga le pariat kan um. Cu chungah cu kanmah Dallas khongti ah khin a zawmi khi uh, tinghnih le thong sawm kua le thong rup kan um i a thimi khi thong hnih le sawmli le pahnih kan um. Kan ohi vialte lakah khin nang le ke cu a thi khomi kan si ko duko. Nang le kei zong khi Pathian nih kan ngaithiam sawh law hika mun a phan kho ti lomi um khomi kan si ko dakaw. Cucaah cun a zawmi kong kan chimhmi ṭhatnak kan rel tikah khatlei in a zawmi ca kha an um lo ngai hnga. Khatlei an thihnak an zawtnak kha zei ka rel lo khi si lo. Kan i fian khawh nakding ah a nak mi le a rang ning ka vun tahchunh tu khi si. Cucaah kan nunnak chungah khin ṭha te i fiang sati ka duh ngaimi kum thong ni le kum kul mah tluk zawtfahnak a thi lomi vawlei cungah an million an million an thih cuahmah lio kan nunnak hi damte a biakinn thiang kan rak phanhmi kan Pathian thawng si Pathian nih fiannak kan pe ko seh hallelujah pakhat pa na ca ṭial i kan nunnak hi tin a ṭial kan nunnak a dong kan timi khi hitin a tahchunh hri pakhat te ti kan zam me ti le hri pakhat te ti kan zam i pakhat pa nih hri kha amah naihmi si a zam me ti le hri cung te ah khin zuk kan thlai thloma ti hi hri pakhat ai zam mi ah zuk te kan thlai ti ko si mu le zuk kan thlai mi te kha a neitu pan a zo le a hi zuk hi cu mah zuk te cu a za cang a ti zuk thlai mi a hri kha thlak a chah piak he ti a zoh ṭhan le khat le khat thlak a chah ṭhan le ti khat le khat a chah piak ṭhan le ti hri a zammi khi cu a cat lo nain zukte kha chah a sarung a tlami si e ti cu bantukin can a dong kan timi can a neitu pathian hi cu ai zammi hri bantuk a si a dong bal lo ti asinain minung kan nunnak pathian cung aa thlaimi te tu khi kan pathian a za cang a ti a kan chah a kan thi ko e ti Nihin ah nunnak Pathian nih aa thlaimi, aa pehmi te kan Pathian nih chah loin a kan zuah rihmi hi kan nunnak ah sullam nei hman a kan duh caah a si. Pathian nih fiannak kan pe ko seh. Cucaah kan nunnak cio ah thar in thluachuah relṭi le thluachuah i hamṭi ding kha nihin na ka dum i unau na som kan duh ko na. Baibal ka relmi Genesis chung kha toite vun lut ka duh. Jakob nun khin i hrawmṭi ka duh. Jakob cu kan zapi kan theih bantukin Isak nih a hrinmi Esau le Jakob unau an si. Isak le Rebekah nih an hrinmi hna a si. Le Rebekah khi fa a neih khawh lo caah a lungre thei i asinain a pasal Isak nih Pathian sinah thla a campiak i Pathian nih fa a pek ṭhan. Le fa a poi tikah a paw chungah khin minung pahnih a um i Jakob le a paw chungah Esau pahnih poi ṭi a si. Faphir an si. Le an paw chung a paw chungah khin dai ten um lo anmah le anmah he boxing le thlua lengmang. A donghnak ah hrin a si tikah Esau kha a chuak hmasa i Jakob nih aa lak i a keet bak kha fek te bak aa tlaih chih ti. Tuak law nau chuakka min he fek tein aa tlaih timi khi thil fawi si lo. Baibal cavan rel hmanh fek tein aa tlaih ti um, aa tlaih sawh ti khi si lo. Cheukhat pawl nih Jakob nih khin keimah ka chuak hmasa lai ti i sau hi chuahter hmasa a duh lo caah ke bang a tlaih ti an ti i Baibal ah chuah an i cuh ti cu um lem lo. Le Jakob nih tlaih ngakchia chuakka khi a taktak an tha zong um tuk rih lo dakaw. Keimah ka fapa Samuel khi uh, 2008 lio i kan neih lio ah khin chimhnung ka chimh bal in Samuel nu khi C-section kan ti lai cu surgery nau an neihter i le hika lei cu operation heti ko set lai le holh in cun mu le na hui ka apo an lak piak ah khan khi hika cung le hika tang le za te khan a lung a lung fim dih an lak nak zawn te lawng khi zei kan tala thong si an ka Le doctor le nurse pawl nih khan a paw kha an hlai i cu a paw an hlai thluahmah khan Samuel nu kha ka le hi puan an zar piak i keimah Samuel nu kha bia khan na ruah thluahmah ka a fakmi kha thei lo le naute an vun lak dih bak khan Samuel nu kha doctor le nurse nih cawngh ti loin nurse le doctor pawl kha an za te kal an kal dih i Samuel tu kha an zoh le an dir dih ka thin ka phang ngai a zia ka fapa khi pum tlam tling lo na chuak sual maw pakhat khat na si sual maw ka ti i semual nu kha ka zoh i vun thlit tak dingah le phun dang ngeihchia lai kha ka phang i ka um ka le dak thapa kha everything okay si maw te ka okay si ko wa ka ti le okay si ko ti nain an zapi te an kal ṭhiam ṭhiam hoi semual zoh wa khan ka lungre ka thei tuk cang a hi pakhat khat ka fapa hi kutke na tlam tling lo le si ko lai ka ti i semual nu ka khat chi khate um tari mu ka ti ka va kal le zeidah cang ka chim mu apa ka si tlamtlin lo na um maw chambau na um maw tiah ka ti dak ṭhan a ka timi cu a tlam a tling dih ko mah belte hi kan khuaruahhar ngaimi cu ha pahnih ai chuahpi i a ha hi ha taktak bak si ti le kan tong le ha bak hi si i ma hi zia kan ngakchia ha i chuahpimi cu an um pah ko nain kanmah hospital ah ke minung thong khat dah pakhat hnih hrawng lawng an si ti Le mah hi zoh kan duh ngai le kan va tli le si ko zeidang umnak um lo ak. Ah cucu simokat le kan ha ka ngam than i thlathum a si a dak than a ha phoi piak kan ti i medicaid nih cover lo jian an cover tel lo ka ti ngap sia choka mi ha um bal lo cover bal lo an ti le kan ma case in kan ma phoi ngak sia choka kha atak tak cun an tha zang um tuk ri lo fep te zong an tlai kho tuk ri lo aslan zakop ni cun isau a ke ba ka tla ye Le anmah Israel phunglam ah fa upa na ro a co. An rak chuakṭi tikah Jakob cu nan theih ko, a nu rian a bawmh. Cheukhat nih an nu rian a bawmh vun ti ah khin Jakob khi kawlholh in cun a chauh bantuk mu, a pa lo takmi, mi phu chung kitchen hrawng in ai mer lengmang mi phun khi kan mithlam a cuang. A salo Baibal va rel hmanh, Jakob cu a nu le pa chimh a ngaimi si ti. Nu le pa a bawmmi khi chimh a ngaimi tam deuh cu A taktak cu pa pakhat nih kitching va lut i he nu kan nu zeidah kan tuah piak lai ti rawl hla va chumh khi cheuka lungthin ah cu phundang pi lo cu asinain nu le pa dawtnak lungthin taktak a neimi nih cun a kan tuah ve ko ka dawtmi ka fale hna kei cu pa ka se le ka tlangval le rawl ka chumh awk si lo ti duh hlah u i bawm ko hlah u si Pathian donnak in ka chim ton kha kei siang ka rak kai hi khua dang ka kai i zingka tuan te ka tho i chuncaw keimah te kai chumh keimah te ti ka than ni za te re ni ka tuah hnu ah chuncaw kai ron ne set ding kai lak i siang ka va kai zan le ka rak lo ka rak lo i innsung har in ka tuan than ka a her ahcun ka nu hi zong ka suk ko Zeicahdah kan nunnak ah khin innchungkhar rian ah nupa ti khi um lo, fale rian ti zong um lo, kan tuah khawhmi kan i bawmhmi kha chungkhar i dawtnak si ko ti ka lung a um. Le Jakob zong a nu le pa rian a bawmh ve. A nunnak ah nu le pa chim a ngai. Asinain upa deuh na ro co ding a si tikah Jakob ca ro a um lo. khatlei in pathian nih hin bible ca va zawk la jacob cu ka don isau cu ka huat ati dei ko pathian hi zia thledan nang ma nei ti kho si anei lo asinain jacob nih anun ziaza ding kha kan pathian a hmuh cia isau i anun nak ding zong kha a hmuh cia fawn kan chungkhar te hi kan biak in kan ri lio ah movie kan pie i isau le jacob ton bia kan zo Ka office ah khin le Bible zong nih a ṭialmi te a um i a lang thlu lo nain movie an langhtermi cu Esau hi saka a thiammi a kut hnak i hmulpi khi a um i uh, kawl holh in cu yoh cia san kan ti lai maw a pa ngai cu tikah nungak nih an tlaihchan tuk le nungak nih kha an tlaihchan i a bik in hit miphun zum lo tu nungak nih an duh tuk cucaah ram a vai i sa a kai a rak put i sa kha a pa pek i a nu chumter i tlawmpal le nungak lennak a tli lengmang A pa nih timi cu upa cem na si dakaw ka thih hnu ah kin hika i a nungmi pathian na aa hruaitu ding na si dakaw innchung ka rian ṭuantu ding na si dakaw zumlotu sin mi khit miphun sin na kal ni khi a ṭha lo dakaw a chimh zong ah an khua chung a lut lo Jakob a nunnak ah nu le pa dawtnak pathian aa tlaih cuahmah lio ah Esau cu pathian le a tlau cuahmah Khakha Pathian aa tlaih lo cuahmahmi kan Pathian nih a hmuh ca dawkaw Jakob ka dawt a ti ko cu. Amah Pathian a dawmi cu kan Pathian an dawt ve ko hna. Kan Pathian mi thangṭhat si ko seh. A thleidanmi khi si lo. Jakob nih khan Esau nih Pathian aa tlaih lo liopi ah anih cu Pathian aa tlaih, nulepa aa tlaih, a nunnak ah nulepa bawmh nun a neih peng ca dawkaw Pathian nih hlan kante a hmuh i Jakob cu ka dawt a ti ko cu. A taktak cun Esau Pathian Esau kha a minung sinak khi a huatmi khi si lo a ziaza a umtuning Pathian a duh lomi zumlotu karlak a tlawng i a nunnak a rawkmi pawl kha hlankan te Pathian nih a hmuh caah thluachuah co a thlak lo ti a hngalh caah a si. Ka dawmi unau hna, ṭha ti rawt hmanh u. Atu mi nan theih dih caah detail ka chim ti lai lo. A pa thih lai ah ro pek ding a si i Jakob a pek. Le Jakob a pek tikah Esau kha a rak tlung i ro a nei ti lo. Le Esau nih timi cu a pa sin hitin a chim. Genesis kul le sarih kul sawmthum le pariat nakah Esau nih a pa cu ngol duh loin a nawl chin lengmang i ka pa thluachuahnak cu pakhat lawng maw na ngeih ko kei zong ka pe ve ko a ti i fak pin a ṭap. Cun Isak nih cun a thawh i, Vawlei rumnak na caah a um ti lo, vandap na lo caah a um ti lo. Na vainam in na nung lai i na nau sinum na si lai. Asinain na doh ve tikah na hngong i a hngongkual cu na khiah, na khiah lai, a ti. A pa nih Jakob kha thluachuahnak a pek caah cun Esau nih Jakob cu a huat i a lung chungin, Ka pa cu va thi deng cang, kaw a zun ngaih kan i lim cun Jakob cu ka thah lai, tiah a ti. Esau nih a pa kha, Bawi ka pa, thluachuahnak pakhat lawng man a neih ko, tiah a nawl. A pa nih a peh a chimhmi kha zoh hmanh, a ka fa, Jakob nih hin lih rumro in a rak ka rat hnawh i ro vialte ai lak le ka pek sual cikcek keimah zong kai palh Jakob hrimhrim hi ka huat tuk mah caah cun Jakob kha va thlai u ti phun apa nih Jakob ro a peknak he peh le ai chirnak pakhat um bak lo amak ngaimi cu Isak nih khin Jakob ro a pekmi ah khan ai chirnak pakhat a chim lo Cu lawng hmanh si loin a tanglei ah khan um rihmi cu sawmli le paruknak ah Rebekah nih Isak cu a thawh i Esau nih a ṭhitmi hna ramdangmi a nupi le nih hin an ka nawr tuk hringhran. Jakob zong nih khitmi hi a ṭhit ve sual ahcun ka caah thih hmanh a ṭha deuh a ti. Zohhmanh Rebekah a nu nih timi cu Esau nih a ṭhitmi hna ramdangmi a nupi le a ti cu ramdangmi a nupi le a ti cu a thong cu nupi pahnih an si tinak a si nupi ai thleng cang tinak a si foinak in mu a nupi pakhat lawng khi si ti lo cu a nupi le ti cang cu plural si cu cucaah cu Esau nih khe zumlotu nupi a tlawm cu pahnih tal khi pakhat a ṭhit a mak i a phit ṭhe ṭhan maw pahnih maw aa chiah maw ka thei lo Cucaah cun a nu Rebekah kha a lungdong tuk. Cucaah cun ramdangmi nupi zumlotu hna Jakob nih a ṭhit ve ahcun kei cu ka nun hmasat a tlai lo ka thih awk si ko. A pa Isak nih aa thawh i, Jakob sin hitin bia a ruah, kul na riatnak ah Isak nih Jakob cu a kawh i, Thluachuah a pek hnuah Kanaan mi, Kanaan mi nu khi cu Ṭhi hna hlah, i tim law Mesopotamia ram i a ummi na nupa Bethel inn ah va kal i cuka nu pakhatkhat kha cu va ṭhi hna, na pu Laban fanu pakhatkhat kha va ṭhi hna. A taktak cun Jakob nih a u a ṭih i Laban sinah a zam kan timi nakin a pa hrimhrin a kalter ti khawh a si. Zohhmanhlaw a pa bak nih kaan na nupi na ṭhi lai lo, va kal law Laban sin va kal lai i a fanu pakhat na va ṭhit lai ti i a pa bak nih kalter ko cu. Jakob cu aa thawh taktak. Le a kal le Jakob a pakhatnak ah Bethel ah mang a manh. Cuka ah cun ka chimh tawn nih amah lawng a ih liopi ah ka u nih a ka dawi i tiah a lungre a theih tuk lio ah a zanmang ah van le vale ka hlei ai dawt i vanmi an ṭum kaimi hmuh. Jakob nih timi cu hika hmun i pei vancungmi le van vawlei Pathian umnak si ko hi. Cucaah cun ka va kal lai i ka pa sinah him te ka rak kir ṭhan ahcun cheuhra cheu kha kan pek lai ti. Baibal caah khin cheukhat cheukhat a pe hmasatu hi Abraham a si. Melchizedek sin a pek. Abraham nih a pek asinain a tuanbia rel ṭhan law Isak nih uh, sorry Esau nih cheukhat cheukhat a pu Abraham bantuk a pek ve ti um lo Jacob tu nih kan pek lai ti Jacob a nun khi hleng hmangmi lihchin pa timi khat lei long na hmuh ahcun na uar lo ngai lai asina a nunnak ah khin roco duhnak lungthin a rak neih tuk ning Zei bantuk thil a tlung zongah Pathian aa tlaih peng ning, a duhning thil a kal lo zongah lungdong lo tein Pathian aa tlaih peng ning khi duh a nunnak tampi um. Cucaah chachero cheukhat kan pek lai e ti. Jacob cu Pathian i umpi taktak. A kal taktak, a tuanbia zapi kan theih, a pu Laban sin a phan. Laban sinah fanu pahnih a neih caah A fanule pahnih lakah amah Jakob nih a duhmi Rachel kha ret a duh. Asinain a pu Laban nih a hlen caah leh ah a simi u punu kha kum sarih a rent hnu a pek. Cu hnuah kum sarih a rent ṭhan i Rachel kha a pek ṭhan. Jakob nih timi cu a pu Laban sinah caan saupi khua sak. A donghnak ah Jakob le Laban tuanbia kha va rel hmanh, makki maus bantuk an si. pakhat le pakhat tik an hleng lengmang Jacob nih hleng ve a pu nih hleng ve voikhat cu bia an ruah hitin ate Jacob nih ka pu na sinah saupi in ka ṭuan cang i cucaah ṭuan bannak hin a zeidang a herh lo pakhatnak ah tuu le meheh a ṭialmi le a nakmi te kha keimah kai lak lai ka va kal lai i turun le merun ka va meheh vialte run ka va kal lai i a nakmi le a ṭialmi khi a dang tik a chia lai i mah kha keimah ta si lai i a tangmi tu cu nangmah ta si lai e ti apu Laban nih a ṭha Jakob na chimhmi ṭha tuk ti asal apu Laban nih a thlawk na ruah cang Na chimhmi a ṭha tuk, a ti tlawmpal ah a pu Laban a thli tein a fale a auh hna i a tuurun lakah a nakmi le a ṭialmi vialte kha a dang tein a lak dih hna i a fale a conghter hna. A thaizing Jakob a ral a zoh cu a ṭhawng deuhmi, a nakmi, a ṭialmi pakhat hmanh um ti lo. Jakob nih ai lak in, um, ka pu nih keimah ka kah cang hi, ka kah ve ṭhan lai. Kem a kah ve ṭhan i ti pakhat ah khin funghreu thing pakhat khi a tan i a phaw te khin a ṭialter i ti chung a chiahpiak. Le ka chimh tawn i phundang ruat hlah ulaw Jakob nih timi cu tuu le meheh lakah a ṭhawng deuh pohpoh hi an rai lio can ah fa an pawi lio can ah khin mah ti thengte cu a dinter hna ti. Asinain a derthawm deuhmi le a thazang um lomi an, an rai ahcun cuka cu kalter duh lo heh ti. Chim duhmi cu a tuurun lak a ṭhawng deuhmi kha amah ta cang seh ti kha duh ve. Cu tikah tuu le meheh pawl an rai lio i thingte te an hmuh tang an chiah an hmuhmi nih khin an saikhaw a luhter i fa a ṭialmi a nakmin hrin ne ti. Ruathman le Jakob kha Pathian nih a bawm caah khatlei in a chuak ve. Le Jakob nih a donghnak timi cu ka pu na sin ahhin na fanu conak dingah kum hleili bak kan rent. Tu ka cawng i kum ruk bak ai chap rih ti. Kum kul bak in ka ṭuan na ti na sinah. A taktak ti ahcun ramlak ah ka riak i sarang pawl na turun pawl an seh zongah na turun hi an thi te kan chim bal lo. Keimah tu nih ka liam ko e ti. khuasik tampi ka tuar e ti rathainak tampi ka tuar e ti cucaah cun a tirzakawp nih a kal tak a zam tak a pu laban a doi ve laban a doi ve lampi a phanh tikah zirong thla na zam me ti zakawp nih timi cu ka nupi fale na ka chuh sual ka phang e ti a pu laban nih chimhmi cu zakawp a taktak cun ka fanu si ka tu le an si keimah nawl a si na sinah khin ṭhat lonak tampi ka tuah khawh ti asinain zahan ka manga na pu Abraham Pathian nih Jakob cungah harnak pe hlah baṭlo chim hlah ti warning a ka pek e ti kan Pathian mi thangṭhat si ko seh misual tuk mi Laban a hmurka ṭem kho tu kan Pathian lawng si Jakob nunnak kha donghnak ah Pathian thluachuah a pek. Le Jakob cu a u Isak he na tong i a u Isak he sorry Isak he Esau he u Esau he i ton ding a si. A voikhat na amang lio ah khan vanmi nih an paih. An min kha Israel na sa lai an ti. Na sa cang an ti lo. Na sa lai an ti. Zeitik a sa lai fiang rih lo mu. Na sa lai an ti. Asinain a voi hnihnak ah Jakob kha phenel ah amah pathian kuṭang bak ka rat hnawh ṭhan avoi khan nang Israel na salai a ti tu kha vanmi si avoi ni nak za Genesis sawmthum le pahnih kul le hnin tang le khi va rel hman amah pathian bak nih cun a rat hnawh Jacob cu na ti kul Genesis sawmthum le pahnih kul le sarih nang ka rel lai mipa nih cun na min a hodah a si ti a hal i Jacob ti a leh mipa nih cun na min cu Jacob a si ti lai lo pathian zong na paih minung zong na paih hna i na tei hna cuca Israel si cang lai kha a voikhatnak si cang lai timi mu le a voi hnihnak ah Genesis sawmthum le panga nak ah khan sawmthum le panga pakuan ah khan ka rel ṭhan lai Jakob cu Mesopotamia ram in a hung kir ṭhan tikah khan Pathian cu a sinah a lang ṭhan i thlat a pek Pathian nih cun a thawh i na min cu Jakob a si Sihmanhsehlaw atu ri hin cu na min cu Israel a si cang lai. Atu ri bak a si cang lai a ti. Vanmi nih a si lai an tina zeitik ri ti an khiahpiak lo. Pathian nih cun atu ri bak a si lai a ti. Jakob kha Pathian nih atu ri bak in na min cu Israel a si cang lai ti a vun ti a vun i nuam tuk. Esau zong kha ka u he kan i tong lai i Esau nih a ka huat lai i a ka thah lai maw ti a ṭih. A sinum hna kalter hmasa hna. Mah tluk a thinphang hna Esau he an i tong tikah Esau nih zei ti? Pathian nih a zatong thluachuah a ka pek ve ko ti. Jakob aa ruahmi lengin Esau kha ṭha deuh. A nunnak ah thluachuah a dong cang, i sau zong nih a dawt cang, ral kan neih a timi ka ral a si ti lo. Pathian zong nih khan a min a thlen piak ṭhan cang, vanmi lawng si ti lo. Jakob nunnak ah aa nuam tuk cang i harnak tampi chung thluachuah ka dong cang ti a vun i ruah cuahmah lio ah a dawt cikcekmi Rachel a nupi kha nau a pawi le a paw fak. A paw fak kha zual thluahmah cang. A paw fak zur thluahmah cang tikah a sinum nu nih timi cu Rachel na thinphang hlah fapa te na nei ṭhan e ti. A taktak cun a u sin zong a phan cang a u he zong an i daw cang Pathian zong nih a min a thlen cang a case kha dih cang an ti lei cu a sualnak vialte kha thluachuah tlamtling a co cang ti aa ruah cuahmah lio ah Rachel cu a paw fak cuahmah i fa a vun naih bak ah a nunnak a dih a thi. Jakob nih kum hleili bak a hngakmi a nupi nih thihtak. Rachel nih a thih lai tiah timi cu a tuifa ka neihmi hi a voi khatnak ah Josef a neihmi si a voi hnihnak si. A tufa ka neih dingmi hi ka caah harnak tam tuk a ka pek. Lungretheinak le vansannak tam tuk a chuah caah vanchiatnak a phurtu fa sa lai i a min ah Benoni ti nan auh lai e ti. Benoni timi sullam cu vanchiatnak fapa tinak a si ti. Cule cangka cu a sinum nih, Jakob au, na nupi a thi, na fapa min ah Ben-oni tiah vanchiatnak fate bunh dingin a chimh tak ee, ti. Jakob nih timi cu si lo, a si lo. Kan ca vanchiatnak a si lai lo. Kan ca vanchiatnak a si lai lo. Thluachuah a si rih lai caah Ben-oni si loin Benjamin tu si lai ee, ti. Benjamin timi sullam cu thluachuahnak phurtu tinak a si. kan pathian mi thangtha si ko si rebecca nih cu vanchiatnak tiang min a bunh asinain jacob nih cun vanchiatnak salo vanṭhatnak thluachuahnak ti a bunh nihin a ka dawt mi unau hna thluachuah khi kan kawl lo ah cu hmuh har tuk dakaw nai hrawng hi america thongtla pawl an kong khi ka interest kwa ngai ka rel tawn Trump chan lio ah khin Trump i uk lio ah hin teh kum li chung ah khin free an ok mi silole leather injection si an chunh mi maw le excuse an tuah mi hna mi an thah mi tedan an pek mi hi pahhlei thum rong sorry pakua rong an si an tam ngai naite ah khan December maw si kha November maw si mah Indian ah pakhat an pek Lekip pawl thong a tlami pawl khi sualnak cu an tuah ko. Asinain an nunnak thonginn chungah kum kul hna an rau. Tedan, capital punishment tedan an pek nain an thah cawlh hna lo. Cu tikah an nunnak tampi khi thonginn ah an thleng. Rawl thawthaw nei kho ti lo, met thawthaw nei kho ti lo. Hri in thlai ding an tuah hna i an thah lai te ah khin an duhmi tirawl an pek an eiter hna. Hlan ahcun phaisa tampi an rak thap i an rak cawhpiak. Atu belte cu phaisa limited an tuah i dollar fang kul le something hrawng lawng sarua te ka ruat ka palh lo ahcun. Le khi pawl nih khi an thih lai te ah zei eidin hi dah an i ham cem hnga ti khi ka zoh tawn. Le minung pali paruk hrawng ka zoh i cu chungin pahnih a thusan ngaimi an um. Cu kal hlante ah cun Filipi kha Paul nih tih, thong a tlak cuahmah bu in a timi cu i lawm ko u. I lawm zungzal ko u. Zei bantuk thil nan tong zongah lung a thei tuk lawmmam um hlah u. Pathian hmu kho lo tiang um hrimhrim hlah u. Jakob a fale nih Izipt an phan. Israel in Izipt i facang chokchom i cawm lengmang kha a fawi lo. Cucaah cun lenglei i chokchom cu har tuk caah Josef nih kan si rak pem ko u ti auh hna an pem. Minung lei in cu Josef bawi a ṭuan cang an pemmi kha thil ṭha tuk a ruah khawh a si. Pathian program ah khin pem ai tel hnga dek maw ka thei lo. A donghnak ah Israel ah Izipt mi sinah Israel mi sal saupi an tang. A caan ah cun sualnak kan tuahmi khi a langkan in tuahmi um i a pem in pemhnawhmi um kan i fian khawhnak ding ah mu cheukhat cu Jonah kha sualnak a tuah i sualnak chung a pem lolo Nomi le fale kha sualnak Israel harnak in an, an zam nain an rak kir ṭhan a caan caan ah cu ka ruat tonmi cu sualnak kan tuah cio cio nain cheukhat cu sual chungin kan chuak kho ti lo kan pilthai Rawk thai ko ning, ipum lo thai ko ning, thlacam lo um cang ko ning, worship zong saulak te kan dir ti dir ti lo um cang ko ning, thla zong cam lo um lo cang ko ning, tiah sualnak ah khin kan nunnak a sung kan pek. Khi pawl khi sualnak chungah a pemmi kan si. Lenglei i va sualnak in a chung pem kha sual deuh. Kan i fian khawh nak dingah. Cucaah cun Jacob chungkhar a donghnak Egypt sal an tan zong kha philh hlah u si. Thongtla pawl nih ei an duhmi hi zeidah a si hnga ti na ruat. Chikkhat te kan van zoh hman lai. Uh, zaangfahnak te chia ripah na van kan kah piak kho hama chikkhat te. Leipa khi uh, kan hnu lei zong ka chimh cangmi kha si i Oklahoma i thongkhat le zakua sawmkua le kum nga kum i A hipa khi kan hnu i zohtlawng pa ka chimh. Thongkhat za kua sawm kua le kum nga kum ah ukala humra ah bom a puah i zinglei pakua bak ah bom a puah ciammam i minung za le sawmruk le pariat an thi. Ngakchia pahlein kua an tel. Le thonginn chungah an thlak i amah khi June le hlei khat 2001 kum thong hnih kum khat kum ah tender an pek. Le an thah lio ah hin sawm thum le kum thum long sarih. thonginn chungah kum saupi khuas le an chuahter i an thah lai te ah khin zeidah ei na duh ee ti an hal le a timi hna cu sauti thong ka tla cang i ka khawh ka awr khi ka duh tukmi mu ei ka duh tukmi cu mah hi facebook hi si ti ice cream hi si hi ice cream hi pahnih ka rak ka chok piak law mah hi ka ei lai a za diam ne Atu lio ah hi ice cream hi 1.49 fangkhat a sawm i lepiak kaw lawng a si. Zohhmanh, thong kum kul reng lawng a tlak hnu i a duh tukmi khi zeidah man fak ti khi si lo. Khi te duk ko su. Nihin na kan fale nih ice cream tu tok an eiter ko an nei khomi khi thluachuah kan ral lo sual ahcun hi zoh than ding kan duh ve. Kan fale nih Pathian a dawt i ice-cream a phunphun tampi an ei dakaw. A man fakmi na ei dakaw. Hi vialte a taktak footstep kan i lak, medekhek hna kan i lak i a cozah nih kan bawm i kan fale an, an eimi hna khi nai fiang ahcun Pathian thluachuahpi ka rak lawm tuk cu na ti awk a si. Amen! Amen! Cu caihma hi an thah lai te ah ice cream pahnih an pek i an eiter hnu ah hin uh, si an chunh in an nunnak an lak. A pahnihnak ah please mah nu khi kan zapi le Florida an tlaihmi nu a si. Le mah nu khi Florida ah 1989 in 1990 sawmkua kum hnih chungah hin mah nu nih hin pa lawng te hin minung pasarih rak thah hna. Le an nih hi ai phundang ngai i nu thalo hei ti ko le phundang rak loin haiwei kam ah khin a kal tawn i caan can ahcun kan motor rawk rak ka bawm mu ti a ti hna i pa pawl nih khan a nuam ah lo motor rawk cu ti an dir hnawh khan motor chungah chikat a thir van lak a ti hna ti khin nupa sualnak a tuahpi hna i amah tu nih khin a donghnak a thah lengmang hna hrem hna hrem ta hna pa lawngte bak i khi mi lung pasarih bak a thah hna A can can ahcun pa zong hi i ralring kan rak hau ve nak si cu a ṭhong mi kan lo le kan rak ṭhong tung lo hi le pasarih bak thah ko hna le amah hi TV zong ah tampi a konglam an ṭial mi nan hmuh lai an chuah mi nan hmuh lai le an thah lai zong ah khin zei pawi lo mai khi lo a donghnak ah mah nu khi sawmli le kum ruk a si ah khin amah khi kum thong hi le kum ni autu ban ni ku ah an thah le a thih lai ah zeidah ei na duh ee tiah an hal. Hi nu nih timi cu pa pasarih va ka rak thah hna i ka ṭhawng tuk, thil ka tuah kho tuk, ka rak za ko ti ka rak i ruah. Ka duhmi zong ka ei kho ti ka rak i ruah. A sa thomi hna saupi ka um hnu i ka duh cemmi cu coffee thlaikhat lawng si e. Coffee thlaikhat te lawng si lo e. Chang deuh zong ka telh chin duh hlah u ti. Mah coffee pakhat te nu kan pek ahhin cun a za deuh men. Coffee hrai khat te an phio piak i dusa te milik kul can ka pe law coffee kan in ta lai i nuam te mah hnu ah hrimu ka thlan te lai i coffee hrai khat cu milik kul can an pek i dusa te a dim cikcek i a dih hnu ah amah hri an thlai le an thah ka dawmi unau hna thong saupi a tlami nih coffee hrai khat i man fak ngai in an theih te maw Nihin ah Pathian kan dawt i nihin coffee lam tu ka ruat ngan. A phuntar lai khi oh. Khana ka thluachuah ter an lo cikcek ahcun thluachuah ngangsam a hmutu um rih chim kan duh. Pathian nih coffee ding kho ding kan pekmi hi thluachuah a si. Amen. Amen. Cucaah Pathian thluachuah khi na rel ahcun a tampi ko ti ka chim kan duhmi a si. Pakhat ten le sak nan tuah ṭhan hna. Hipa hi anih hi ngakchia nuamhnak ah rian a ṭuanmi manebia ngakchia he te sungh he nuam mi nuamhtertu vantalai cu khi bantuk hin a ṭuanmi pa a si. Le ngakchia kong a thiam tuk i mi a thah lai timi zeitikhmanh an rak ruah bal lo. A nun a ṭha tuk tiah an rak ruah. Asinain hi pa ke rual awkin mi a rak thah lengmang hna thli tein zuksin zung hna va kal i pa pawl chikkhat le leng chung i zungmi pawl hna khi meithal a kah hna. Le amah cu lu kawhlet in hrin rawk an tlai cu haka thawhtu khi cu le nu zong a thli te methal a kah hna minung song thum le pathum bak thah hna hipa hi le ahohmanh nih amah hi mi tha hna lai ti an huat phurut lo nain a donghnak FBI nih case kaan i an tuah tik an tlaih le a donghnak ah hipa hi amah zong thah ve ding a si thonginn a can saupi khua sak hnu ah zeidah na thih lai te ah na duh cem i chim law an ti a letmi hna cu phisa kher khat te lawng khi phisa pakhat te ka cawk piak ut a zapi hmanh ka chim ngam lo le salai pakhat te nan ka cawk piak i ka ke ei ko ahcun ka thi hnu ah ka chin ko e phisa an cawk piak Kan fale phisa an hmuh tingte kan cawk te kho hna dakaw. Thluachuah na rel lo ahcun thongtla mi caah zeitluk a sunglawi timi chim theu kan duh. Thluachuah na ruah lo ahcun, nai lawmh khawh lo ahcun nihin ah zoh ṭhan law Pathian nih kan ngaithiam seh, thong kan tla lai lo kan ti kho lo. Kan fale an tla lai lo kan ti kho lo, Pathian nih kan derham seh. Cucaah thluachuah a fate kan timi a fate rak si lo. Kan sin a tampi nih zei kan rak rel lo i si. Pathian nih a chiatmi a tlau sual ahcun kan hlam cemmi, kan duh cemmi si kho ko mi si kan duh. A donghnak pakhat, please. Uh, sorry, hi pa nih, uh, sorry, pakhat uh, uh, tunkhat pisa si lo, KFC si, sorry. KFC duhmi si. Atu hi donghnak pisa, oh, KFC si kumkhat ha. Hi pa donghnak ha. Hi pa ki kum thong le kum kua an thah dingmi pa si. Philip si mi na. Hi pa ki mi a rak thah ve hna i a bik in palik pahnih palik pahnih meithal a kah hna thah hna le an tlaih i thong in a sau an chiah hnu ah an unau lak an tim tha an tim i na thihnar zeikhan ei we an ti phisa nih tuan ka KFC sorry zong hman thongtla pawl nih thong in chung i an duh cikcek mi ei an rak duh tuk mi khi ni nang le ke nih zei kan rel theng lo mi Kan nih Khehtetah a ummi hna si ko dawh a zei hleipi khi si lo dawh Cucaah cun Pathian thluachuah khi zaangfah tein rel ko tuan hlah usih. Yikhe hmuh zong si ko, KFC zong si ko, pisa zong si ko, coffee zong si ko. Cu ti kan rel ahcun kum thong hi kum kul chung a thimi lak zong ah khin kan nunmi thluachuah te nan fiang ko lai. Cucaah ka dawtmi unau hna, kum thong ni le kum kul le kum khat ah Jakob nih a nunnak harnak tampi tong hmang in a donghnak ah a nupi nih kal tak in ka van a chia cang ti a chimh hmanh ah a si lo mi vanchia ka si lo thluachuahmi ka si rih ko tiah Benjamin a thlen khawhmi hi ka dawmi unau hna i lak ve hna usih kumpi kumkhat chungah nan mitthli tla te ko lai nan ngaihchiat caan zong um te ko lai nan ruah na muipi zong cang te ko lai hi vialte chungah kum hram thong le i nihin kan chitmi hna thluachuah te hi relṭi ko hna usih zikhemuk zong rel ko usih cu bantukin phisa zong rel ko usih ai pathian donnak coffee zong rel ko usih KFC zong rel ko usih khi vialte kha Pathian thluachuah te kan ruah ahcun kan nunnak ah lawmhpi ding a tam rih ko ti tu kha nihin ah chim ka duh. Paul nih thong a tlak bu cuahmah in ka sifak zong a kin kho ko, kai lawmh kho ko, a tinak a ruang cu Khrih he ka um ṭi ti aa fiang caah a si. Cucaah thluachuah mi fa kan si. Kan nunnak ah thluachuah rel ṭhan hna usih. Kumpi kum khat ah lungdong lo tein Pathian thawngin teitu kan si ko ti lungthin he ṭhawnnak i lak ṭhan u sih tiah sawm kan duh hna. Kan dihlak nunah Pathian thluachuahnak in pek piak u sih.